Ma mo nyinaa kɔ aba, ɛde bɛn kasa TV ne tifo? Ɛyɛ James Kwabena Murphy Kabila ɔne ɛyɛ NDC ɔmo communicators no bi ɛtwetwee nkɔmɔ ɛwɔ ɛyɛ kuro kronkron dwumadie no so ne tifo nsɛnsɛm a ɔmo de guu apono so deɛ bebree kɔ a ɛsɛ w'ani nanso na ɛnsɛ sɛ woka kyerɛ Na yɛ His Excellency John Dramani Mahama he through ɛyɛ ne five committee a wɔateeɛ sa nka wɔhwehwɛ ɛyɛ Chief Justice Getutu Konu ho nsɛnsɛm mu a finally wɔn yi ɛyɛ Chief Justice efii ɛyɛ akonnwa kɛseɛ no so atiefoɔ de awerɛhosɛm paa brɛ Ghana man a ɛnyɛ asɛm ketewa. Na atiefoɔ na ɛyɛ James Kwabena Morphine Kabila a ɔde ɛyɛ document kyerɛkyerɛkyerɛ bi ɛto ɛyɛ NDC wɔn communicator baako anim a na obisa no questions ɛfa the removal of ɛyɛ Chief Justice Getutu Konu ho sɛ Document wei na ɛyɛ witness statement ahodoɔ a ɛkɔɔ so ɛnyɛ no nko a ɛyɛ His Excellency eh, sorry ɛyɛ Chief Justice Getu Tukunu ne nsɛnsɛm ho so saa kan kyerɛ sɛ everything a ɛkontani ɛyɛ the removal of Chief Justice Getu Tukunu document ɛne na ɛda ɛda hɔ yi ɛnti no kyerɛ me adeɛ baako a ɛno nti ɛyɛ sɛ mo de yi ɛyɛ Chief Justice Getu Tukunu efi ɛyɛ akonnwa no so Na NDC communicator yi ɔwɔ hɔ nom ɔhwɛ n'anim too na ɔntumi nkasa na sɛ ɔntumi nka asɛm baako koraa ɛmfa nto hɔ nom concerning ɛyɛ deɛ ɛyɛ NDC yɛ yi na ti for resetting resetting resetting a ɛyɛ His Excellency John Dramani Mahama de tu dwa na ɛnɛ na yɛhu no ana anaasɛ resetting no ɛba ma Ghana yɛn nyinaa aso ate na yɛn ani nso saa ɛhu bi.

of the balance of power underlying the nineteen ninety two constitution and the separation of powers that it entrenches. It is, of course, also inimical to the independence of the judiciary, as the plaintiff points out in his statement of case. Ọma ayi issue saa, ɛna ɔbɛka sɛ yɛkan ayi constitution no a, yɛnhwɛ sɛ yɛmfa ne literal meaning no nko ara. Enti ɔka bewiee sɛ. Article one four six six no, yɛnhu no sɛ ɛsɛ sɛ yɛ establish prima facie te ɛwɔ Chief Justice deɛ no ho te sɛ deɛ three and four yɛ establish prima facie on any other Justice of the Supreme Court. Saa mmara yi, yɛmmɔ nguiɛ, yɛnnane no. There are five cases at the Supreme Court currently, including one led by Census. a meyɛ ayi interested party. Census ɛyɛ eh, dɛn.
Center for Citizenship, Constitutional and Electoral Systems. Okay. Ɛ eh, challenge the constitutionality of the process. Yɛ kaa sɛ committee na anam mpanyin sɛ wayɛ no. Wɔn ntwɛn so ma yɛn ni asɛm no wie because ɛni sɛ nka ɔsɛte up committee no koraa no. Supreme Court yɛ anya adwene. Wɔn se remedy ɛyi eh, ɛɛ eh, ano yie na yɛ pɛ no. Committee no ebetumi asɔ ano. Yɛadi akyire. The committee refused to address the issues that we raised because committee no ankasa no, yɛamma no mmara biara a na ɛreguide no. Ɔno na ɛchuusuu CI 47 de guidee ne ho. Again, the Supreme Court in many re, uh, uh, judgments aka sɛ, Article one four six Kɔmitii no, ɛsɛ sɛ yɛma no nhyehyɛe a ɔde bɛyɛ n'adwuma. Cardinal. Nnye hɔ adanseɛ ne kwaadu a yɛse yɛde abɔ maame no. Yɛse ne kunu ne ne ba ne no tuu kwan, na. Judicial Service maa ne kunu ne ne ba no sika. Yɛde ɛho soboɔ rebɔ no. Mmara a ɛgyina so deɛ me mete ha menim. Wɔnom a ɛrebusa sɛ mmara bɛn na saa process yi, we call it a phony trial. Asɛ Yesu yɛpɛ no akum o. Na adansefoɔ koraa ma against Roman and Jewish law.

notwithstanding challenges of the ill informed process he was on. When the one four six aka akyerɛ wo sɛ sɛ wɔn de wɔn recommendation no ba president ma ɔnyɛ ho hwee no. You see, ɛno na yɛka sɛ sɛ biribi hyɛ aseɛ mhm. ansa na yɛkɔduru baabi a yɛwɔ no. Mhm. Nti ɛnam saa sintɔ no nti ɛna yɛka sɛ ɛnam sɛ saa committee yi owie n'adwuma a ɛkyekyere wo president wo nsa nti mhm. sɛ ahyɛseɛ no wofom twa a wobɛfom aku mhm. anaasɛ wofom dua a wobɛfom atwa enti mfomsoɔ no adi kan abadeɛ a yɛnsɔ ano ne yɛnsiesie koraa ansa na yɛatoa so yɛsi hei yɛnte aseɛ yɛma no nkɔ so ana yɛakɔ so ne yɛakɔ wie sɛ sɛsi ayi no asɛm a ɛda kɔɔto a ɛnum And I can tell you, ɛna ano mema me lawyers ɛma yɛ yɛ search wɔ ɛyi court supreme court registry. Cardinal, nukura wɔm ni sɛ attorney general ɔnyɛ n'adwene kura sɛ ɔbɛ file responses to yɛ ɛyi eh, statements a ya ya ya file. Ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛma yɛ di asɛm no. Wobɛtumi afa excuse sɛ there's a legal vacation so time is not counting. But asɛm yi hyɛ aseɛ June. Legal vacation hyɛ aseɛ August. June July 21 days na ɛlapse. Ɛnti. Biribiara kyerɛ sɛ yɛayɛ y'adwene ma metenaa studio ha na mekaa sɛ ade no the way a asi ayɛ no na wohwɛ sɛ maame no ano yie a ɔde kɔmaa president akyi president se wapushi ama ɛɛ committee na committee no asɛmko paa a wɔn kɔkɔ investigate koraa no anaa prima facie a president establish yɛ no ɔnka mmeɛ nte nti ɔkɔ so na wɔn ayɛ deɛ ɔyɛ no na it only conclude sɛ Yɛasi yɛn adwene pi, yɛawie deɛ yɛpɛ sɛ yɛyɛ, na mmom yɛpɛ sɛ yɛyɛ ma no yɛ te sɛ deɛ yɛde mmara na ɛyɛ. Saa pɛpɛɛpɛ. Na wonim deɛ nti a former Chief Justice eh, Sofrey Akuffo ne bo afu no? Daabi. Anaa deɛ ɛ- ɛ- a ɛkɔ so no, ne bo nnwo so no? Sɛ ɔno, wa- wayɛ, wɔde 146 no, in 2017, 2018, ɔtenaa committee so a ɔestablishee prima facie. Okay.
In the case of Maame Charlotte Osei, okay. George Opoku Amankwaa, ɛne uh-huh. mm -hmm. Alhaji Amadu Sule. Uh, Sule.
Na memfa ne kra nsie. Na ahobrɛaseɛ mu, kadena, wɔn a wɔde Charlotte Osei din ayɛ twe apea, ɛde yɛ mfa nto wei no. Uh-huh. Let them, let me tell them, Charlotte Osei started the process for her removal, prosecuted the process for her removal, and saw, she thought, say, no, bet me a ye. uh, ne deputies no na aka ɔno nko ara she fell on her own dagger and i prove to you here do this is the file that uh, he concluded on amadu sumi nipa na odi anim no yɛ emmanuel kosi uh, kosi senyo against amadu sumi mm. wúni ma dansefo a wɔn kò di tia amadu sumi. daabi.
next time dw one twɛn nyabotrɛ next time wo ba me court ha se na sɛ wo exhibit a tɛnda tɛnda mpatsɔ ne tɛnda pw two mm-hmm. mpatsɔ gyima ayi judge mami na ɔnka no mmɔ din no. maame hwɛ sɛ ɛyɛ certified true copy a. mpatsɔ ti next time o ba o de exhibit bi aba na sɛ. mpatsɔ bɔ din no ma mi. pw two mrs charlotte ama sɛ. pw yɛ petitioners witness. mrs mm-hmm.
charlotte ama ɔsɛe.